Eirian James ydy 'n enw i. Yy perchennog siop lyfre Palas Print a Palas Print Pendref Mangor. Yym dwi 'di bod yn berchennog y siop yn Gaernarfon ers deng mlynedd ag ym Mangor ers tair. Selwyn ydw i, yym Eirian sy'n berchen y cwmni fel oedd hi'n deud, um, ond mae'r ddau ohono ni yn, um, yn gŵr y gwraig, ww, da ni'n mynd i ddweud hynna um, um, o'r blaen, ond felly dwi'n helpu Eirian yn y siop um, rhywfaint um, o ran stwff uh, technoleg, we, a balli, dwi'n meddwl, ie. Yeah. Ie. Nes i weld hysbyseb yn papur, hysbyseb tiny yn papur yn y Cymro, nôl yn 2001, yn dweud bod yna siop lyfrau ar werth yn Gynarfon. Ac o'n i newydd symud i'r gogledd yn wel o'n i 'di symud i'r gogledd yn 99 ac o'n i newydd werthu nhŷ yng Nghaerdydd ac oedden ni'n mynd i brynu tŷ gyda'n gilydd. A nes i brynu siop yn lle. Mae e'n anodd deud achos ma' gynnon ni ma' gynnon ni gwsmeried rheoledd sydd yn cefnogi'r siop drw'r flwyddyn t'mod ma' nw'n dod i fewn bob wthnos bob mis t'mo' bob cwpwl o fisoedd. Wedyn rh- ma' gynnon ni yym scheme 'dyn ni 'di cychwyn nôl yn mis Mehefin yym ne' wel ie Duw ie pan oddwn i'n ddeg oed yym ma' gynnon ni scheme yym tocyn pwyntie wedyn os 'dach chi'n gwario dec punt neu fwy um, gan gynnwys llyfr, dych chi'n cael y tocyn mantais. Wedyn o hynny ymlaen, bob tro dych chi'n gwario dec pint neu fwy, dych chi'n cael stamp arno fe. A mae yna dros fil o bobl wedi cael tocyn bwyntiau gyda ni yn y, rhwng y ddwy siop, felly um, ers, mis, ers diwedd mis mae hefyn. So mae hwnna'n rhoi syniad, um, dwi'n gwybod... Um, dwi'n gwybod mae pobl Cynarfon yn dda iawn am cefnogi dim jyst ni, ond siop beth lleol adeg Nadolig a dwi'n meddwl hwnna ydi un o'r pethe apelgar am Gaernarfon yw bod e'n lle da i ddod i neud siopa Dolig yndo fe ma' ma' 'na ma' 'na lot o siope bach annibynnol lle ma' gen ti staff sydd yn yy gallu bod yn helpful iawn a ffeindio pethe quirky gwahanol fel anrhegion t'mod yym. Ddedodd rywun yym os dych chi'n dal i neud rhywbeth rhyw fath ag oeddech chi pum mlynedd yn ôl o fewn busnes dych chi'n neud o'n anghywir felly yn hynny o beth hynny yw be' bynnag sy'n digwydd fydd pethe ddim rhyw fath mewn pum mlynedd. Nac. Yn sicir ddim rhyw fath ymhen deng mlynedd, ti'n gwybod? Ond mm. y gobaith mwyaf ydy bod y siop yn mynd i bod yma mewn mm. deng mlynedd, mm. ond be bynnag fydd o, dwi'n siŵr fydd, fydd y siop yn, yn ddiddorol. A mae hwnna'n glwm, jyst ddim efo'r siop yma, ond yn glwm efo'r frwydr am, uh, am y stryd fawr. Um, a dyn ni'n gobeithio erbyn hynny, fatha, er bod y siop wedi newid, gobeithio bydd pobl wedi newid hefyd. A bod pobl yn gweld bod pwysigrwydd ddim i siopa ar-lein i cefnogi Amazon sydd um, ddim yn talu trethi yn y wlad yma um, fel bod pobl yn fwy ymwybodol o bod rhaid i ni greu yn economi ni yn lleol a bod rhaid ni gadw pres um, o fewn o fewn, o fewn yr economi. A gobeithio fydd pobl yn meddwl bod hynny'n wir o ran bus, uh, sicr o ran siopa, ond yn sicr o ran palace print hefyd. Dyna mm. beth yna beth sy'n ngobaith i. Um, Big picture, twan. Mm. Mm. O, ma' ma' 'na lot fowr o atgofion t'mo' ma'r diwrnod cynta a pethe fel 'na pan oeddwn i'n dathlu'n pen-blwydd yn ddeg oed mi nes i sgwennu am rhei o'r pethe yna fatha yym agor y siop am y tro cynta a meddwl ww be' 'dyn ni neud am newid a ww sut ti'n rhoi receipt i rhywun a ww a ryw bethe fel 'ny t'mod? A dod i nabod y stoc a pethe ti d- d- dod i ddysgu be' wyt ti'n neud a dwi'n amal wedi cymharu fe gyda ca'l plentyn Cos, tyd, ti wedi bod yn disgwyl a disgwyl amdano fe, wedyn sydyn rhaid ti'n cychwyn, a sgyn ti'n clw beth ti'n neud. ti'n goffa rhoi'r argraff i'r cyhoedd bod ti'n deall dy stoff, ynddo fe? A mae'n cymryd amser i ddysgu sut ti'n neud pethau a neud, sut ti'n neud pethau'n iawn. Um, Hwnna dwi'n dwi'n licio meddwl amdano fe y diwrnod nethon ni symud i fan hyn yym odd gynnon ni chwech wthnos o pan gethon ni'r allwedd i pan oddwn ni'n symud ag yn y canol yym odd Steddfod y Steddfod yr yy Steddfod Genedlaethol yn Eryri so o'n i off yn Steddfod am wthnos yn gwerthu llyfre tra bo' nw'n plastro hwn wedyn odd gynnon ni ddiwrnod i symud allan o fan 'na oddwn ni'n gorffod cau nos Sadwrn Ac oeddwn i eisiau agor fan hyn bore dy Llun. Ac ar y dy Sul, nath na jyst pobl, llwyth o bobl, jyst troi lan i helpu. Ac oedd yn, mm. Twod, sori dwi'n mynd yn eitha emosiynol yn meddwl am y peth, chos dwi'n mynd i meddwl amdano fe stalwm. Ond oedd na tîm o bobl, jyst ffrindiau a cwsmeriau, jyst yn troi lan yn gweud beth ni'n neud i helpu. So gen ti pobl yn symud llyfrau, CDs, byrddau drosodd i fan hyn, a wedyn oedd yna grew o ffrindiau yn peintio o'r tu allan o ryw bethau felly. A Sel fel fforman, jyst yn ordro pobl o gwmpas yn tywed, yn neud y stwff DIY, a fi wedyn yn ordro pobl o gwmpas efo'r llyfrau a pethau. Ac oedd e'n hyfryd, oedd e'n deimlad braf iawn, oedd e'n deimlad cymunedol iawn amdano fe, ti'n oedd e'n really nice. Yeah.